avuxeni nakambe vahlaleri na vavukeri va chanele ya matimba ya manoni ma le ku youtube channel kombele mi subscribe ku chanele yin'wana yi kota ku kula ku fana na tichanele tin'wana laha la ku vulavula hi mhaka leyi xana ku va munhu a ti endla mbedo wa xibedhlele tanihileswi xiyimbeleri xin'wana xi nga vula or munhu a ti endla quantum or munhu a ti endla venture xana swa tisela makhombo or mabadi laha ni vulavula hi mhaka leyi u kuma ku i ri n'wanuna i famba i tlela laha i huma i tlela laha i huma i kuma ku na close to six or seven wa vahlekisani a wu se va na nsati mara i kuma ku swilo swa wena a swi fambi a swi lunghi i na masters i na degree i na switifiketi or i nyikiwe ntirho wo tirha hi mavoko a wu yangi exikolweni mara u kuma ku swilo swa wena a swi fambi. loko ma nyana xitirhwanyana u tirha nyana vo ma two months three months swi hela because of what i famba i khe i nghena laha i nghena laha i huma i nghena laha i huma mara i kuma ku ku na van'wana i kuma ku i n'wanuna a nga tirhi total a nga se tshama a tirha vuton'wini bya yena ivi i kuma ku i fika a kuma n'wansati n'wansati loyi kuma ku n'wansati loyi wa tirha i tirha kahle everything n'wi endla leswi i xin'wana na xin'wana lexi nga kahle. i kuma ku na n'wanuna yaleyo a nga swi endli leswi swi leswi swi vulaka swo famba a nghena laha nghena laha huma i va a focus eka n'wansati luya ntsena a ri yexe it means n'wanuna luya i na lucky ya ku va a teka lucky leyi yena xikwembu xi nga n'wi nyika yona a yi nyika n'wansati luya ku n'wansati luya a kota ku tirhisa lucky liya. mavona mara i kuma ku n'wansati loya loko one mistake a endla mistake kwala ku fambeni a famba na yena ya endla marhandzo ma le handle or a kuma mihlekisa na kuma everything ivi kuma ku swi swa yena swa beda n'wansati loya a swa ha fambi kahle it means mikwembu ya ka van'wansati loya na mikwembu ya ka van'wanuna loyi a swi lava ku ngheneleriwa hi munhu un'wana swi lava ku ta ku va famba swin'we va ri two. ma ni twisisa mi ni khoma kwala swi la ta ku va famba swin'we va ri two mikwembu leyi ya hlangana i tichomi but ku na mikwembu yin'wana mi kuma ku ya ku pfumelela ku wena i kuma ku ya ya teka vavasati vambirhi i khe yi nga tirhi ma ni twisisa i khe tshama na vavasati lava vambirhi i nga ri ku tirheni i kuma ku swilo swa wena swi famba kahle lowu un'wana n'wansati i nurse un'wana i doctor un'wana i yini yini it means mikwembu ya wena yi amukele mikwembu ya vavasati lava vambirhi i kuma n'wansati luya un'wana i wa ka Baloyi un'wana i wa ka Hlungwana wena i wa ka Chavalala ivi va fika va hlangana laha ku va mikwembu yini va ri vanharhu va tirhisana va va tichomi mara loko ko nghenelela un'wana wa vumune i kuma ku un'we ka vasati lava a famba ya endla swin'wana handle ivi kuma ku swi swa yena swi fana i ta ku i ta ku mhani ntsongo or mhani hulu vanhu loyo kumbe a kwini nuna wa mina ni fambile tin'anga or ni fambile maprofeta ni fambile swi swa mi swi nga ha lungi ntirhweni kasi hayi it means ku mikwembu leyi yi kwatile ma ni twisisa se swi sweswo swi kona swa humelela i kuma ku loko u endla swi huma ndlela i kuma ku swi swa wena swi swi beta because of what i ye i ya i ya kwatisa mikwembu ya ka n'wina na mikwembu ya ka van'wansati lweyi ma ni twisisa se van'wani that's why ni byela van'wani va kota ku teka five or six wa vavasati. u kuma ku swi swona swi famba kahle loko a ri na mapurasi a ri na na na a ri na ma business every swi famba hundred percent ivi u kuma ka vavasati lava five ku nga ku ri hava na un'we famba ku endla sorry marhandu ya le handle hinkwavo va endla swilo kahle a ku hambani nchumu hinkwako laya hi wena ntsena. a ku na munhu un'wana a nghenelelaka la a hlanganisa tingati hi wena i nghenisaka tingati ntsena ka vavasati lava va ri five ku hava un'wana n'wanuna a fika a nghenisa ku tingati ka wun'we masi mara loko wun'we wa vona u fika a endla mistake ivi ku ta a ya teka ngati leyi handle a fika a yi nghenisa laha ku ya humelela something i ta kuma ku sometime na wena wan'wanuna u kuma ku ku va na mabadi swilo swa wena swa ha fambi kahle ivi i fambe swi lavisisa. u kuma va ku byela ka wun'we ka vasati va wena i ya a ya endla swilo swin'wana swo huma endleleni loko va ku ya endla swilo swo huma endleleni mihleketa ya wena yi ta ku vuloyi kasi a hi vuloyi i ye a ya mikisa tingati mi swi languta kahle swi sweswo i nga kuma i rhana business i kuma ku business ra wena ri famba kahle i ri na vavasati vambirhi or n'wansati wa luya wun'we ivi famba ya ya yiva handle ivi swilo swa wena swi swi n'oka swi nga ha fambi kahle because of what i fambe i ya ya yini ma ni twisisa.

everything swi famba kahle mara wena lowu n'wansati wo famba ya phungela ya yiva ku i kuma ku swilo swa ha fambe kahle kuma ku na le ntirhweni ku humelela swo huma ndleleni